Golden Hall ah kan hmanga Heupa hriata te ho nen hian hreawm khawp mai a, min ur reng hi ni mai a, dar hnih leh chanve velah kan zo a, dar sawm pakhatah kan tan a, a hneawm khawp mai a, hei vawilah khua lum viau na chungin kan van nei a, tihian thli thaw ten min nachem thei a. kan tuar hram hram dawn nia hmasain ni sawm pakhat kha green Mizoram day a nia kan sorkar zawng tak a kan forest minister in a hmun pui ber thei a awm ta lem lo bawk a. Kan vanneih zia min hriatchhuahtir a nih lehlamah a indawt zelin a kal hmasa te tikhan an inlai mai ruai thena pawh chu chu kan tunlai tihphum kha a ni a, hmanlai hunah phei chuan aia upa te nawm chuan. Intlarna pawh ni se naupang zawkin an tiam thin a ni tih te Vawiinah hian a sawi duah pawh chak awm a mahse kan sawi rei lo ang khua lum em mai a. Hmasain Pathian thu atangin Levetikas bung sawmpakua chang sawmthum leh pahniah lu a kel sam to te hmaah chuan i ding zel thin tur a ni a, tar hmel chu i zah tur a ni a, i Pathian i ṭih tur a ni. Kei hi Lalpa chu ka ni tih Pathian thu ropui tak kan hmu a ni. Kan Pathian thu hi a to bul Mizo Kristianna atanga kan chhut chuan. A nai a upa, kan pa te rual, kan nu te rual kan hnunga an rawn kal chuan hmasa turin ti i tum ang u tiin vawiinah hian ka yma member puidum tak tak te ka chah duh chu. Tunhma deuh chuan ti ve khanglang ila, keini ho tlangval kan vanglai hun hman chho lai chuan bus, town bus te, city bus te Aizawlah chuan na service reng a. Tin, Cherchhip, Aizawl, Chhiatlâng, Aizawl service te kan nei a, khangah khan. Kum upa te an lo luh chuan yma nula tlangval te sik tha lo thu ten he ka pu ka pi lo thu rawh ta hian tiin an kian thin a ni. Tawite town bus a chuanna pawh ni se khatiang tihna chang hria kha Mizo yma member tam ber te an nia a hre lo chu kan innuih ru thin a ni. Chuan I sang u, chu chu Pathian thu pawn min chah dan a ni. Khawvel damfing hmasa Greek ho chuan an ti a, Aia upa zah hian lo in zirtir thu khawp mai a, an mahni Greek ho finna tem Roman ho Rome lalram ropui kan tih rawh. Ai a upa kan pa te rual kan nu te rual pawh zah lo tha lai kan awm ta fur mai hi a va veiawm em? Thenkhat phei chuan duhdah takin zawngi zawnga te kan ti hial awm e, ruithu hla deuh aniang chu keini yma member chuan kan tih ka ring hauh lo a, tute emaw rui khawlaia buaina siam te, Ka hre reng a, hmaan kum a rei tawh a, kan kohhran upa te an ni nghe nghe a, Zurui an in tibuai a, ṭhel an tum a, mahse an pa te rual pawh kha an zah lo reng reng a, an nam khat a ti khan buaina tih reh tum a, ban phar tu te kha zah lo takin Khang Zurui te khan an lo ti a ni. Chung mite chu tun hnu hian ka ngaihtuah kei naupangte ina ka hriat phak ah hian an nun a sei lo tlat a ni. Chuvang chuan Pathian thu ina min hrilh ngawih ngawih lu a kel sam to te pawh zah lo kha chu kan Pathian pawh hian an nun hi A rei a phal lo a nia nga tih te in ngaihtuah tir a, a zawng zawng kha an dam rei lo vek e tihna lam a ni lo. Mizo yma member te hi chuan kan ti mak mawh kan kum puan pawhin a ken tel pawimawh taka chu aia upa zana chang hi i hre thar leh ang u, kan lo hlam chhiah tawh deuh a nih pawhin vawiin atang chuan ka aia upa tawh phawt chu. Tlema pawl deuh chi a kan ngaih ang mihring pawh lo ni rawh se, Pathianin min siamnaah khang mite kha va hmusita va deu tur kan ni lo, kan zah tur a ni. Keini aia retheih vang emawa tham lo taka hausa zawk tena va tihte kha kan Pathian hian rem a ti lo. Chuvang chuan upat dan indawt hi kan sorkar ngei pawh hian a ngai pawimawh em em a, sorkar hna hei eh umama te sorkarin eng emaw zat an la tawh a, hna an lakah hian ninga hma zawm tur tih ni ta se la, an ni a zawm hma hma an siliar anga an kaisam na turah khan. Darkar minute ah an join in report a an in zia dan ang ang kha vawi in a join theuh theuh pawh chuti khawp chuan upa te zahawmna hi sorkar kal phum pawhin a lo keng tel tlat mai a chuvang chuan keini yma te hi i harh ang u kan nu leh kan pa min hringa min chawm lian tu te ngap phei chu Thinrim in tawng lo ila, nu leh pa an che loh chu Bible ah pawh kan hmu a, an dam rei lo, dam tlak ah ngai lo ni kan Pathian hian. Chuvang chuan vawiinah hian i harh thar ila, naupang lo thanglian zel tur te pawhin an nuna an chhawm tlat turin ai upa te zahna chang i hre thar leh ang u. Petera thawnkhat bung nga chang nga ah chuan, Chutiang bawkin nang ni tleirawl deuh teh u, upa ke hnenah in tu lut rawh u, zana hi an ngai pawimawh khawp mai. Tichuan, ka nuaime thuthlung puidawm tak tak te ka sawm tak meuh meuh che u a ni. Chuan kan van nei khawp mai vawiin ah kan chief guest, kan khual lian thusawi zawng zawng kha Vainlia kan khawpui sawi tur nen a inzawm vek mai a, a ropui ka ti a. Vaina hian Tawnveng Branch yma te nachang in hre hle mai a, tikhan kan khual lian atang pawhin thusawi ropui tak kan hmu ka vei em em. Kan tunlai nunphunga bet tha lo tak mai, tha lai te bikin kan in thlah dah, nu leh pa tam takin mutna chang hre lo, thawhna chang hre lo hi kan tam ta lutuk a, hei hian ram than a ti thu a ni tih hre thar ila, Wenia hian aia upa zah tluk zeta pawimawh UMA member te, naupang duam tak tak lo thang lian zel tur te, Kan hun hman kawngah hian nung khaw chhuak turin rilṭam te pawh tuar tlang thei tura chhel te zir turin ṭan la ila kan taksa ngei pawh tirhkohten kan ka in ti chhel ṭhin an ti ang deuh khan mi puitling ni tur chuan kan khual lian ila a nun kawng hrehawm a tuar a sawi te ṭang khan hria ila. Hna te vang tawh a eizawnna kawng sorkara kan hmuh loh a nih pawhin sumdawnna khawvelah pawh duh chilh dawn ila taih mak tum ruh tuar chhel tih hram hram a pawimawh tih kha vawiinah hian hre thar leh ila tiin kan inchah tel bawk a ni. Tichuan hnam dang monk kan tihho te, Buddhist puithiam ten, lu ten tihkawl hi Elisha pawikawl a nih ka ring a. nang lu kawlh pa tiin an lo au nawmna thanglang a Pathian thin urna khang tleirawl nun tla dah lutuk te zingah khan a rawn lang nghal mai a, savawm pahnih rawn kal nghalin khang tleirawl sawmli pahnih lai mai kha savawm ten an hngaisa ta hrep mai a ni. Chuvang chuan upa te zah lo te chu kan Pathian hian. A zah lo ve khawp mai tih hria ila Wendy-a Wayne Day vawisam kuana hmangtu zawng zawng te upa hrim hrim kel sam to a tih hei Wendy-a kan nu rual te kan pa rual te hnama sam tuak deuh te in hmu em heng te hi Pathian malsawm na ni a zah awm a an ni bakah hian kumah a ni emaw ni a ni emaw thla a ni emaw kan aia upa tawh phawt. Chu zahna chang i hre thar ve maw tiin kan inchah ni sela tha ang e ka lawm e.